Februar 1848, Uechter ganz Europa kënnt et zu Revolutiounen. Dat sougenannte Volleksfréijoer huet ugefaang. D'Resultat sinn déifgräifend Verännerungen. De Kinnek vun Holland a Grand-Duc vu Lëtzebuerg, Wëllem den Zweeten, reagéiert op dësen europäesche Kontext an op Liberaliséierungsfuerderungen am Grand-Duché a schaaft ënnert anerem d'Zensur of. An enger neier Constitutioun ginn déi wichteg Ännerunge festgeschriwwen. Den 23. Mäerz 1848 Just dräi Deeg no der Deklaratioun vun der Pressefräiheet kënnt et dann a kathoulesche Kreesser zur Grënnung vum Lëtzebuerger Wort, enger Vollekszeitung fir all Bierger, déi domat als eenzeg Zeitung Lëtzebuerg bal vu senger Onofhängegkeet u sollt begleeden. Kontinuéierlech goung d'Zeitungsproduktioun an den nächste Jore erop. Séier koum d'Lëtzebuerger Wort sechs Mol d'Woch eraus, 1871 beispillsweis hat d'Wort schonns 3.000 Abonnenten an domadder méi wéi all déi aner Zeitungen zesummen. Géingt Enn vum 19. Joerhonnert war d'Zuel vun den Abonnenten du schonns op 8.000 eropgaang. 1905 huet sech de Betrib dunn an der haiteger Stater Origerstrooss néiergelooss.

A wéi 1914 den Éischte Weltkrich ausgebrach ass, war dat net anescht. Zu Lëtzebuerg hat déi däitsch Besatzungsmuecht d'Soen, a wéi d'Wort et gewot huet, däitschfrëndlech Artikelen ze refuséieren, gouf direkt mat der Reduzéierung vun de Papeierzouliwwerunge reagéiert. D'Zeitung verléiert doduerch 8.000 Abonnenten. 1939, Lëtzebuerg feiert d'Honnert Joer Onofhängegkeet, mat Soll d'Rou virum Stuerm sinn. Den 10 Mee 1940 ass déi däitsch Wehrmacht amarschéiert, iwwer véier Joer laang sollt de Grand-Duché elo duerch Nazi-Däitschland besat bleiwen. D'Vollek huet gelidden, ma eng Rei Leit hu sech och gewiert. och a Publizistekreeser. Déi däitsch Reaktioun, Verhaftung an Deportatioun. Ënnert anerem den deemolegen Direkter vum Lëtzebuerger Wort, Jean Origer, grad ewéi de Redakter Batty Esch koumen an der Gefaangenschaft ëm d'Liewen. D'Zeitung iwwerdeems gouf gläichgeschalt an domadder zum nationalsozialistege Propagandablat. Bis 1944 huet de Koschmar gedauert. Den zéngte September sinn dunn déi alliéiert Truppen ageréckt an de Grand-Duché war nees fräi. Séier hat sech d'Wort erholl an d'Zeitung huet d'Lëtzebuerger nees ëmfaassend iwwer all déi wichteg international an national Entwécklungen informéiert. Ufanks de fofzeger Jore louch déi dagdeeglech Oplag du schonns bei iwwer 60.000 Zeitungen. An der Bourbonstrooss am Stater Garer Quartier gouf nei gebaut an et huet een an nei Technologien investéiert. Ëmmer méi Aarbechtsofleef an der Dréckerei goufen esou automatiséiert. Eng Ausnam waren do d'Zeitungstitelen, déi sinn ëmmer nach bär Hand gesat ginn. Vill Wäert huet d'Sankt Paulus Dréckerei op d'Aarbechtskonditiounen an déi sozial Acquisen vun hire Mataarbechter geluecht. An dësem Beräich war een am Secteur zu all Moment féierend.

D'Siwwenzeger an d'Achtger Joren hunn zu ëmmer méi séieren technologeschen Entwécklunge gefouert. Virun allem 1978 sollt sech fir d'Sankt-Paulus-Dréckerei als Joer vum Ëmbroch erweisen. Wichteg Neierunge ware beispillsweis den éischte Véierfaarwendrock an och d'Ëmstellung vum Bläi op de Fotosaz. Da gouf 1978 och eng éischt grouss Offset-Rotatiounspress, grad ewéi eng héichmodern Anlag fir Zäitschrëften a Prospekter ze drécken, an Déngscht gestallt. Technologesche Fortschrëtt, verbonne mat der Aweiung vun neie Gebailechkeeten zu Gaasperech, Do wou Saint-Paul Lëtzebuerg nach haut doheem ass. 1979 war et de Grand-Duc Jean, dee sech déi fuschnei Installatiounen ugekuckt huet. D'Lëtzebuerger Wort koum mëttlerweil op déi beandrockend Oplag vun iwwer 80.000 Zeitungen den Dag an huet domadder de positiven Trend confirméiert, dee mat senger Grënnung ugefaang hat. Nei Produite koumen eraus, wéi beispillsweis d'Fernsehzäitschrëft Télécran. Donieft gouf Mëtt den achtger Joren an den Teletext investéiert, an domadder war och d'Dier zu den elektronesche Medien opgestouss. Grouss Opreegung da gouf et an der Nuecht vum 27. op den 28. Juli 1985. Devisé cette fois notre confrère de la presse écrite luxemburger Wort, il était un peu plus de 23 heures 30 hier lorsqu'une bombe placée sous l'escalier de l'entrée principale a explosé. Déi siwent Explosioun an der Bommeleeër-Serie suergt fir zolitte Materialschued un der Haaptentrée vum St-Paul-Verwaltungsgebai. Haut ass, wéi zanter 1848, ëmmer nach d'Lëtzebuerger Wort d'Flaggschëff vun de Medie vu Saint-Paul. Et ass déi eelsten a mat Ofstand meeschtgeliesden Dageszeitung am Land. An de leschte Joren hu sech nieft dem Wort eng ganz Rei erfollegräich Produiten fest etabléiert, déi de Groupe Saint-Paul haut zur Nummer eent an der Lëtzebuerger Medielandschaft maachen. Dorënner beispillsweis déi portugiseschsproocheg Wochenzeitung Contacto, d'Zäitschrëft Auto Moto an den Télécran, déi Lëtzebuerger Illustréiert. Jéngste Member an der Saint-Paul Print Famill ass de Point 24. D'gratis Zeitung koum 2007 op de Maart. Haut gëtt et se am praktesche Format, op Däitsch an op Franséisch. Schonns 1995 dann koum déi erfollegräich Internetsäit Wort.lu derbäi, en Noriichtesite, dee fir séier a prezis Informatiounen am Text, Wuert a Bild steet. Zënter 1992 dann ass de Radio DNR op Air. Eng ofwiesslungsräich Mëschung vun Informatioun an Animatioun sinn d'Markenzeeche vum Sender. DNR, de Lëtzebuerger Radio. Déi zweet Radiochaîne vu Saint-Paul ass de Radio Latina, deen ënnert anerem op Portugisesch a Franséisch sent.

oder och déi verschiddenst Dokumenter zu Bicher zesummegebonn. Ma och als Leader um Marché analyséiert de Grupp Saint-Paul permanent déi neisten Entwécklungen an där séier lieweger internationaler Mediewelt. Rezent Schwéierpunkter sinn ënnert anerem Applikatioune fir mobil Endgeräter, wéi Smartphones, oder déi neiste Generatioun vun Touchscreen an internetfäege Liesgeräter. Saint-Paul hëlt déi ëmmer nei Erausfuerderungen dynamesch a flexibel an Ugrëff. D'Produktioun vun Internet-Videonoriichten dann ass e weidert Element, dat hautdesdag och zu engem Printspezialist wéi dem Lëtzebuerger Wort dozougehéiert. Ganz rezent ass d'Entwécklung vu mywort.lu, enger Internetplattform fir lokal Noriichten, organiséiert no den 116 Lëtzebuerger Gemengen. Dës Plattform baséiert souwuel op der Mataarbecht vu ville Lokalreporter, wéi och op der Kompetenz vum Lëtzebuerger Wort am Lokalen. Haut schaffe knapp 600 Mataarbechter bei Saint-Paul, an et ass kaum en Awunner am Land, deen net all Dag op iergendeng Manéier mat deene verschiddene Medien vum Grupp a Kontakt kënnt. Medien, déi all Dag enorm 94 Prozent vun de Leit zu Lëtzebuerg iwwer 15 Joer touchéieren. Domat ass een déi kloer Nummer eent. Ning vun zing Awunner informéiere sech iwwer d'Lëtzebuerger Wort an déi aner Zeitungen, Radioschaînen an Internetsäite vun Saint-Paul Lëtzebuerg. De Grupp Saint-Paul mat all senge Medien, wann een dat zesumme kuckt, da si mer op ville Plaze present an ning vun zéng. Haiser zu Lëtzebuerg? Gëtt iergend eng Zeitung oder e Medium aus eisem Haus hei gelies oder consultéiert, wat fir eng Form och ëmmer? An dat ass natierlech eng ganz grouss Verflichtung, déi een domadden huet. An dofir ass et och wichteg, datt een d'journalistesch Qualitéit héich hält, dat heescht e gudde Choix mécht vun Informatiounen, de Leit eng Orientéierung gëtt. Et gëtt an der Vilfalt vun den Informatiounen, muss een de Leit haut eng Orientéierung ginn, muss een e Choix maachen. datt een do e gudde Choix mécht, en équilibrierte Choix, datt déi Noriichten och alleguerte gepréift sinn, iwwerpréift sinn. D'Striewen no dëser Qualitéit, respektiv no séierer a präziser Informatioun, dovunner léisst sech de Grupp Saint-Paul dann och all Dag leeden. Qualitéit vun der Nummer eent, an dat zu Gonschte vum Lieser.